Günüňiz haýyrly bolsun! Meniň adym Witaliý Ponomarýow. Memorial adam hukuklaryny goramak merkezi. Men Moskwada we Merkezi Aziýada adam hukuklary goramak bilen baglanyşykly ähli meseleler bilen meşgullanýaryn. Şu wagt biz Demokratik institutlar we adam hukuklary býurosy we Ýewropanyň Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk guramasy çäreleri üçin Warşawada. Bu adam hukuklaryny goraýjylar we raýat aktiwistleri üçin örän möhüm platforma. Bu ýerde resmi delegasiýalara öz pozisiýaňyzy hödürlemäge mümkinçilik bar. Duşuşygyň çäginde häzir aýdyşy ýaly, gepleşikler, aragatnaşyklar, pikir alyşmalar üçin gaty gowy mümkinçilik. Ýewropanyň Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň kararlarynyň köpüsiniň ylalaşyk esasynda kabul edilýän gurluşy we bölünişik şertlerinde häzirki bar bolan gapma-garşylyklar sebäpli bu ylalaşyga geçmişe garanyňda has az ýetip bolýar. Birnäçe ýagdaýda we ylalaşyk bolmazdan hereket etmäne mümkinçilik berýän Moskwa mehanizmi ýaly, Ýewropanyň Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň käbir mehanizmleri bar. Emma bu mehanizmler kämillige mätäç. Elbetde, zerurlyk bar diýip pikir edýärin. Bu gaty möhüm platforma. Diýşim ýaly, bu Ýewropada döwlete degişli däl guramalaryň öz pozisiýalaryna hormat goýmak, ýurtlarynda bar bolan meselelerine halkara jemgyýetçiligiň ünsüni çekmek üçin giň mümkinçilikleri alýan az sanly halkara platformlaryň biridir. Esasy zat, Türkmenistan gaty izolirlanan ýurt, aýratyn bir ýurt we Türkmenistanda bolup geçýän wakalar barada köplenç maglumat az. Käwagt beýleki sebitlerdäki has güýçli wakalar bu meseleleri gizleýär. Bu, şeýle hem meseleleriň bardygyny, olaryň çözülmelidigini, halkara reaksiýasyny talap edýändigini ýene bir gezek ýatlatmak üçin bir pursat. Diňe halkara däl, sebitde işjeň syýasat alyp barýan iri ýurtlardaky gurluşlar hem bar. Bu gün Türkmenistanda zor bilen ýitirim bolmak meselesi bilen baglanyşykly iş sessiýasy geçirýäris. Diňe şu güýzde bu mesele ýüze çykany bäri gynandyryjy ýigrimi ýyllygyň ýubileýi. Sanjar diýilýän wakalardan soňky repressiýalar hakda aýdýarys. Uzak wagtyň bolandygyna garamazdan, bu waka gatnaşanlaryň köpüsi barada entek resmi maglumat ýok. Halkara hukugynyň we milli kanunçylygynyň talaplarynyň tersine, iş kesilenleriň köpüsi görüşmek hukugyndan, habarlaşmak hukugyndan mahrum edildi. Häkimiýetler garyndaşlarynyň haýyşlaryna we halkara guramalaryň bu adamlaryň ykbaly baradaky haýyşlaryna jogap bermeýärler. Bu wakalar bilen baglanyşykly tussag edilenleriň köpüsiniň ykbaly belli däl diýmek bolar. Bu wakalaryň özi wakalaryň özi däl-de, eýsem, bu wakalardan soň ösen tejribe itergi berdi. Mundan başga-da beýleki tussag edilenler bilen baglanyşykly köpelip başlady. Döwlet gurluşlarynda, ýokary wezipelerde işlän adamlar, dini ynançlar üçin yzarlananlar we käbir raýat aktiwistleri hakda aýdýarys. Emma zor bilen ýitirim bolanlaryň sanawynda duranlaryň hemmesiniň däl bolmagy ähtimal. Olaryň hemmesi diri däl. Ýöne biri tussaglykda ölen bolsa, garyndaşlaryna habar bermek döwletiň borjudyr. Bu,